My country people una welcome back to my channel today. Blessing CEO and the one of the Big Brother Naija double up season, they don come out come drag Phyna over unpaid debt wey she dey claim say multichoice neva pay her so as we all know Phyna come out few days ago come call out multichoice say dem neva pay her di money wey be say dem promise her for di win wey be say she win as big brother naija season seven winner so everybody don get mixed reaction over dat allegation wey be say she dey lay against multichoice some of her colleague wey be say be past winners don come out come drop dia receipt and Phyna don reply dem so Blessing Ceo come come out come dey talk talk say di reason why Phyna dey come out Dey come call her to multichoice na because she poor Shey Phyna have been pretending since she come out of Big Brother house say she get money whereas she no get money, say the only people wey be say she know say dem get money na Uriel, Bam Bam and um wetin dem call the wetin be the other person name wey be say she call? Bisola, she say na dem, say those ones na real legend, say but dem no dey make noise, dem no dey chase clout, but Phyna is always chasing clout. I go first of all drop wetin Blessing Seyo talk before I drop wetin the one for Big Brother Double Wahala season talk, so make una lis ten for una sef.

ụmụ ha na-adịkwa mma once in a while na-emekwa confession gradually at the end of the day okoro blessing the relationship therapist is always the winner na dem last last dey use their mouth dey confess so dem no pay you ah what, what, so what have you been doing all these years when i said it that fina is not successful when i say she get money she be high priestess we know successful people

if you reach out to one of them say how far wetin dey happen they go tell you why they never pay your money that's if they dey owe you because we no even know whether na true you dey talk anymore na you go talk five person call you wan give you five million a night na you go talk this one we no dey know we no dey know the one wey na true but let's assume let's assume say this thing wey you dey talk na true this calling out like somebody person okay this company na give you platform wey dey take know you na that the good wey dey do now you wan use am take hurt them does it make any sense you dey call out multi choice you dey see say these people no these people eh they no just be they just they no just be children they just don't understand life even no nobody

cash cash they don send am her money does that not tell you something there's something you've not done or there's something you are doing they don't like you come dey bring say eh, because you no get money that's not the point and because you no get money na im dey make dem put you for the show na im make dem put all of us for the show if to say all of us get money we for be sponsor you are now dragging multi choice which kind disrespect be that one

fit no get opportunity because of this thing wey you dey do they just do ah omo this thing wey you don dey yeah stop am you go come shut the door now for young young people they dey dey dey dey dey drag dey drag multi na okay so as you dey tell us online na wetin make we do make we come do hashtag pay fina her money i no understand reach out to them be humble yourself humble yourself reach out to them how far what's the problem what have i do wetin i wetin i do una or wetin i never do abi you no know say contract dey you want to act now that you don't know there is a contract I beg. all these people sef eh. una don hear wetin the both of them talk na first of all um, the one i no know the one obsession with fina and the thing don tire me um because anytime wey be sey Phyna do something, the one dey always come out to come attack her. I no just know why all of a sudden the one just despise the girl like that. Even when no be Phyna dey at fault, the one go still come out to come call her out. Na the same platform wey Big Brother give Phyna, na im e give the one. Yet, the one no utilize e own well. Phyna utilize her own well. At least, since Phyna come out since she became the winner, she have been trending back to back even though say na through controversial news. But also, for Blessing CEO, that one I no know her obsession with Phyna too but two of them deserve each other. So as Blessing CEO talk her own finish, Phyna come come out to come reply her. So make I read wetin Phyna talk about Blessing CEO. So Phyna come come out come say pipo wives and mothers opening space on my head for one thousand years. Yes pipo open space for Phyna mata dey judge her mata say she get very bad character that's why multichoice no pay her complete. So e come continue come say I just came by a very zhizhgoshki one on dis TL just now. Respectfully you all women spinjishash and zhizhgoshchin. The reason why I dey support Phyna for this um debt saga na because me I no dey like make person owe me I the thing dey pain me well well e dey do me as if you dey you dey cheat me you think say Phyna go don use polite way take ask them to pay her her money since um dem no gree lis ten to her before she come bring am out to the public na social media nai things dey happen these days truth be sey i still no blame people wey be sey dey drag Phyna because if na person another person nai dey in this particular shoe wey Phyna dey so Phyna for don drag the person mock the person tire because that's the type of person she is especially if she no like you you go suffer for her hand so i just think she dey she dey get the repercussions of all her actions wey be sey she don portray so far. and before i forget congratulations to phyna because she she don um enter into film making come get her own studio wey be say dem dey produce film she is now a producer of a movie you know wetin that thing mean do you know what it means to be a producer of a movie so na big congratulations to her i hope she go concentrate on the things wey be say dey bring her money rather than fight and quarrel all the time una take care una bye